Oh swa hlupha va va misisi ya karhata that's why ni hlonipha va ka mhani va vanhu va xona lava va swi kota ku tshama na misisi lembe hinkwaro va kha va yi chula chula yi cincacinca switayele ha hina va hlonipha mhani swilo leswa hlupha misisi ya karhata ku va ku va ku ri kokwani Samsom Mthombeni va ku heyi bombo ra tika bombo ra tika ma yi twa nghoma liya kokwani Samsom Mthombeni. a ah, ka tika n'wana mhani eh, so um a hi vulavuleni hi nomonde roger nomonde rogers n'wa rogers so xi release album or ep i think mm, album yi kahle ngopfu i love the cover ni tlhela ni va excited swinene loko ni vone xi ku xi tikomba i nga ri swakudya swa xibelani belani so i ku va ku ri na huwa hi liya hi nga tshama hi vulavula hi yona la ya va cool be na matimba wa maneja wa N_R music a ku ri busy ngopfu nkarhi luwa se ni ku okay mo ni teka nkarhi ni ni yingisela swilo leswiwani himpela ivi ni yingisela. A album yi yingiserini vanhu va Xikwembu mo hi tlakusa leswi va nga ta hi ba lava mani ni yingiserini album ya no more ni xi yingiserile album ya xona xi ivi ni ku hayi no album yi endliweni leswi mi nga swi vona hi album leyi hi ku va zame ku lava ku endla. yi hlupha hi cleavage vana va Xikwembu va zame ku lava ku ku endla mhaka ya leswi va ma bangisela ma ri two i vinyi byo swo swi ku hisaka cause lerin'wani ra wa so va zame ku lava ku endla mhaka ya ya ya music wa Xitsonga Dlakara yi no munde Roger yena n'wa Rogers hi xi tiva hi hi hi pop liya or afro pop liya Xitsonga a ni swi tivi ku va ti call that thing Xitsonga afro pop something like that music lowu wa Colbee luwa wa va Hennessy na xin'wana xa ha ku nghena ku nga ri xi le ku va hlupheni kambe te mani ni rhandza vito ra xona manjhe se lexiya. No ku busy la handle guys so va zama ku lava ku endla swona se ni ku va feature Mister Post ka album leyi va tlhela feature na Mhani Sandleni ka risimu lera ra ro vulavula hi va mamazala I think vanhu vo tala va rhandze ngopfu risimu lera ra ro vulavula hi va mamazala I think it's because of the message na sweswi humelelaka vukati masiku lamawani hi ku swi ti komba nga ri va mamazala va ku hi vo va nga khoma makhikhi xitayele lexiya xa xa ku cingela va mamazala. Vanhu va va xi rhandza ngopfu swimvana-mvana leswi ha ku tekiwaka leswi. Swi swi rhandza ku ri simelela a ri ri Monte Roger leriya. Ku va na ti-channel ta ka TikTok ku va busy swinene ku va busy swinene ku va ku ku va busy ngopfu la handle swi saseka mani ivi mina ni swi yingisela ni ku okay wo ni yingisela album hinkwayo ke or E_P hinkwayo.

Just Jele mune wu yingisela ni twa swi swin'wana swi nge na na na na na skip minkarhi yo tani I I always stop I always stop I always stop somewhere um mara leyiwani ni yingiserile ni twa ku no album yi endliwini xana va yi endlini so lexi ni nga xi vona hi album leyi ku va zame ku lava ku endla ku va cinca no mondzo xi yimbelela mundzuku wa wa Xitsonga traditional music. which was a big challenge music wa xitsonga guys a wu olovi ku endla music wa xitsonga swi olovi so and the, that thing was exposed loko hi twa um nomonde xi kha xi yima mi pfa hi endla leswi swisuko swa hlupha hi ku tiva vujuzi swa hlupha ku va juzi nkarhi wun'wana swi hlupha loko suka wolowo mavona va endla leswi before sweswo Then I listened and I found out ku ri no man they tried shem mara like ni swi yingisele ni twe nga ri hayi no no monde a tlheleli ka leswi a swi ndlaku a swi ndla khale man swa swa swa swa music wa wa wa cool B lowa wa ku hehlisile lowa a wu ndlaku minkarhi hinkwayo I think she should go back to that because lowa music i nga ri wa Xitsonga traditional wa wa karhata swinene hi yona.

Ende ku vuma i nga ri swi swa swa hluphanyana ku vuma ku vuma music lowu wa Xitsonga lowu swa hlupha ku vuma music lowu wa Xitsonga wu lava i ri na i ri na rhambu ra kona a ni ta ku i it's good to explore hi vone Sho Madjozi a endla the same thing a ku a endla album leyi nga tala music wa wa traditional music and I feel like because she she she had a purpose why she did that. And makete wa yehe wu wu rhandza album liya because makete wa wa Sho Madjozi for example a hi makete wa hina ma Vatsonga la Matsonga la la South Africa Giyani Malamulele i makete wa le handle and vanhu va le handle va rhandza ngopfu music wuntshwa something that that sound new to them and Sho Madjozi he is already has the global exposure se loko ku va ku ri yena a ndlaku swilo leswaku a teka traditional music a wu yisa ka the world it's received well.

and then I feel like she she forgot what works and what works for them for her i ku va a endla music luwa wa luwa lowu vulavula wonge guys loko mi vona hi ri so hi kha hi tirhisa ti-teeth brush minkarhi ta phela ti-teeth brush ti tirha swo tala yi vo vona va vanhu va ti lunghisa lunghise ni nga swi twisisi ni se ku yini i teeth brush leyi guys yi tirhaka swilo leswa so so i listened ni te nga ri no a va tshiki leswa swa swa swa traditional music va swi tshikela va mhani Sandland the reason ni ni mi xi na vito ra mhani Sandland i ku beside ya ku na vona va humesa album ni ta vulavula hi yona na hina as well here i ku mhani Sandland va kota ku vuma ende music lowu vula swi swo vuma se ende va na mondo Rhonja va ha ri ku dyondzeni ka ku yimbelelana music lowu a ku xi tele lexiya so xi tele xa traditional xa hlupha. Hi ta swa ni ku ni twa i nga ri va va va hlupheka nyana loko swi ta ka ku endla traditional music as per Nomonde Rhodja that album yi twala kahle production wise mara creativity ya Vutsonga ku tlanga Vutsonga na ku yimbelela hi swa Vutsonga hi xitayele xa Xitsonga. Swi swi ve swi kha swi va bita nyana and swi lava na vocal range yo karhi ku yimbelela music luwa and a swo lava vocal range ya le henhla swo lava ti-notes to to to karhi leti u kumaka munhu wa kona i faneleke a ti a ti mix-ela pentatonic notes or scales or notation of way of singing if if you talk about blues. because music wu lava u kota ku u lava ku kota ku ku ku mix-ela traditional way of singing loko u vulavula hi swa ti-major major scale if you look at the progression mara loko ka singing u kuma ku is more bluesy ene swi lava i kha i landzelela swilo swo fana na sweswo pentatonic notes u kota ku ku mix-ela swilo leswiyani swi nga ri . Album leyi yi kahle for that song leyi mi nga mi nga ri mention ya ra Mama Zala ne mara the whole album xana because I can't do this thing ya no album yi a yi a yi a yi a yi lave ku tirhiwa swinene even vocally even production.

Ikhameni yi va right xitayele xa xana xi va swi swa loko ni huma ndzeni ti jiminisiwa swa swi hlaya swa chava munhu ni khome so ni boyisa yi va xap so no twi nga ri va va va va hluleka ku endla album yo hisa for Nomonde Roger this time around ende Nomonde Nomonde i kahle ngopfu ka ka xitayele lexa hi n'wi tivaka hi xona loko u cheka tinsimu leti a ti heta xikhale nyana leti a nga ti endla khale khale nyana letiya ta vo.

Ene a eish I wish ku ri ma nga ni twa kahle ku a a a no telela ku ta hlasela vanhu a ni rhandzi ku hlasela vanhu mina no no no swi hleketa ku ni nga ri tona sunscreen eish swi nga ni swi nga ni karhata dyambu ro . bya hisa leri ri lava i ri na sunscreen sunscreen ya mina leyi tirhisaka hi liya ya ra Nivea Sun ma vona tirhisa yona leyi tirhisaka kahle ngopfu leri is uh, 50 plus very high leyi ni yi tirhisaka ni tola ni tola na ti-sunscreen guys laha handle Swa saseka na na ku mi protect-a swikimu swa n'wina ka dyambu na loko u kha u u lava ku xikimu xa wena xi nga hatli xi khegula kumbe khalabya guys i vanhu vakulu vo tihlayisa na mati na ka gas mi nga xavi sunscreen yi ri yoxe yi nge swi koti swi lava i tirhise na mati i nga ma chava so hi leswi mhani ni nga vulavula hi swona hi na moderator ku ri. Album ya saka swinene yi lava nkarhi loko mi lava ku endla xitori xa Xitsonga ya hi leswi a swi lava nkarhi leswiya a va a va zami swin'wani leswi a va nga swi endla leswi swa swa swa va Mavavani leswa loko a wu vuya hi swona hi n'wi tiva a swi ta saseka ngopfu mani because she already knows that style she she doesn't struggle with notations there. Eka Hlungopfu no Monday especially as a feature ka music wa Xitsonga especially ka famba na Mister Post nkarhi wo tala swa saseka ne swi kahle mara hi ku ya hi the sound of the album hi nga yi hi ku fivha guys a hi veneni honest album yo no Monday ro ja leswi hi tivisaka swona it's it's below par ka leswi va nga tshama swi endla ni mi ni compare yena na yena right now a ni compare na yena na vanhu van'wana it's below par ka leswi a nga tshama swi endla ever. ka ka ka ka music tinsimu leti a ti humesa letiyani ni twa kahle ngopfu hinkwato ta to to tala ta tona mara loko swi ta ka lowuwa music swi swi fika swi swi fika swi swi sakasakanyana a va yi va lunghisa guys leswiya um ende ni swi vula hi moya wo basa a ni- a no lwa i'm not even trying to buy face na leyi ti ni twa yi ni tirhisa mina leyi

Yeah, very, very Mantanera. Uh, eh, Ramamazala. It's, it's good. It's a, it's a good song in terms of composition. Lyrically, it's good. But uh, loko hi ta ka ku vuma ka Xitsonga style swi swa saka and then loko tlhe fika nghena ri tramhanisa ndlele laha i tlhe yi twa hina ri maybe album sini lero a maybe loko ro tshikiwa ku lita vona ntsena Eh, I'll just use that that song for now uh, as a reference ka video leyi wani mara ti tele tshimbe ti nga tikisela from that album um yeah a ni swi tungula album yi vone njhani mi mi yingiserile mi twa hi nga ri yi nga khoma nambara kumbexana mi nga yi nyika ti ti timentle leti ngani mina mina ni nga yi nyika liyani album ya ni nga yi nyika and I can give it a six, six. I can give it a six. That album, I can give it a six over ten. By Minombo Neroja. Eh, ana leri a nga mi endla na mr pos na ro ri kahle risimu munhu ro maramara loko hi ya hi xitayele lexiya hayi swa saka guys a hi veneni fe a hi veneni fe a mi bani two i can just comb it nixamukule nimsisiliwa kambe ka misele na phela eish ku hlupha mhaka ya ya cleavage that is the only problem ku hlupha cleavage ntsena leswin'wana swi kahle Guys ni khensa loko mi ni langutile la ka nkanelo wa ka nkarhi ni ma comment laha hansi mi twa nga ri n'wina album mi yi vone njhani hi ku ya hi n'wina me hi ku ya hi mina ndzi nga ri ya ba mara ya yi salele ndzhaku ya yi le hansi mi nga rivali lexi ni ta tsema leswiwani mi nga ni criticize ngopfu loko ni cheka ni kume ku cream leyi ni yi tirhisaku yi herile. ni tsandzeke no swi pfula xilo lexiwa leswi a ni lave ku swi endla namuntlha swi herini swi herini xi xa mina xo lexi ni xevaku xona xi herini ende ni zame ku xi ku xi tsema hi le xikarhi ni kuma ku a a xi a swa ha a swa ha tsemeki swi ome ngopfu se swi lava ni ya ku ni ya xava xin'wana. Guys ni khensa ku mi langutile ka nkanelo wa Gingirikani khensile swinene eh, mi nga share video mi tlhe mi subscribe loko mi nga se subscribe and also hit the notification bell make sure ku ri you subscribe and then please mi nga tluli ti ti advert guys phela a ni a hi a hi a mi a hi hakeriwi ku ndla swi ti video letiwani ende hi veka vutomi bya hina ka risk minkarhi yin'wani na switori leswi hi swi hi hi ta vulavula hi swona laha is a huge sacrifice so ni kombela mi zama zama ya loko mi nga tluli ti-advertisement hi ta ti ringeta ku mi kota ku joyina maybe mi nga hi nyika xi ten rhandi per month a hi swi tivi hi vula ti-chanel tin'wani se ti sungurile ku swi endla swi sweswo. Mina ni nge khale yi activity ni vona yi tshama ni swi yi endla because ni titwela ingaku ha loko munhu Matsonga a swi talangi va va va va swi lava swilo swo swo hakela swo hakela hakela va swi lava mara hi ta hi ta zama ku ku swi lunghisa ku ni kota ku yi kuma la na la guys album ni ni nyika six over ten hi ku ya hi xitayili xa mayimbelelo ya Xitsonga hi leswi ni nga twa hi swa swa saka leswi . Wo lo mikho mi mi se mi saseka njhani? Kahle kahle hi swona swa swa hlupha. Se ni fanele ni ni fika ni ta ta yi boha so. Ni fanele ni ya dorobeni sweswi ni ta yi boha so. Ni kota ku xava murhi wo kota ku ni shave-a makhehla ntsena.